Бастыҥтан бастыҥнары үлэлэттиир үөрүүлээх киэһэ тосхойдо, дьоллоох чаас туһаайда. Итиэннэ буоллун бэйи бары ыйытыылаахтарбыт, ыйытыылаах ыалдьыттарбыт. Эһини бу кэлэн иһэр Саргылаах Саҥа дьылынан нэһилиэк дьалдатын аатыттан ититик истиҥник эҕэрдэлиибин. Оннугу бүгүн бүгүн үгэскэ кубулуйбут икки тыһыынча э, сүрбэ сыл э, түмүгүн таһаарыппыт уонна сылбыт э, уолучулар дьоннорун үлэлэрин хамсаабыт дьоннорбутун чиэстиир долгутуулаах түгэммит үүммүт үүннэ онон бу киэһэбит эмэ биир өйдөбүллэ үчүгэй баас онунарда онно бу келер сылбытын үчүгэй баатын үткэниэххайын

Мантан сорун туттарыллар улуу кириэһэттэ он бес сылынан иллээх эйэлээх олоҕуһан сыбыр уоттаах сати битэрээлэрин ааттарын үйэтитэн нэһилиэкпит олусталарыгар өйдөбүннүк аат турбукутугар махтанабын. Иннигитин даҕаны кэлэн көлүөнэҕэ патриотическай, иитэр үөрэтэр сыллаах түмсүүлэх үлэ ытылла турарыгар баҕар. Сэрии битэрээҥэ Игнатий Тимофеевич Сосоев аймақтарыгар.

Мина тыйыньын Билбэппин сылсыҥҥыда күнүн Ааспыт икки тыһыынча сүүрбэ сыл түмүгүнэн Төхтүр нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгын уурааҕынан бастыҥтан бастыҥ уон анал аат олохтонно. Дьоллоох дьоро киэһэбит бастакы анал аатын нэһилиэкпит бастыҥ волонтерун бэлиэтээн кылаан бирииһи туттарарбытын көҥүллээн волонтер года Шалина Вера Петровна

Эйигин бу бүгүҥҥү анал ааккынан ититик истинник тэрийээччилэр ааттарыттан эҕэрдэлиибит. Дьэ, хайдах сылааһын иһэрий? Оттон бу маннык ыарыы туран оттон төһө да уһаҕан сыал ааспытын ааһан эрэрин иһин туох барыта оттон үчүгэйдээх куһаҕаннаах. Оттон этэҥҥэ ааста ааһан эрэр. Эн саамай өйдөөн хаалбыт күрэҕиҥ? Мин оттон бу саас сааһырыы кыһын пятьдесят плюс диэн НБК-ҕа күрэҕэр кыттыбытым. Сонно итири кыттан истэхпинэ оттон ити пандемия буолан тохтотон испиттэрэ Махтал. Дьэ уонна бу бар дьоҥҥор, эйигин көрөөччүлэргэр тугу баҕарыаҥ этэй кэлэр сылга? Оттон бу күндү биир нэһилиэгим олохтоохторугар барыта барыта үчүгэйи, кэлэр сыл барыта үчүгэй аҕаллын, ситиһиилээх буолуҥ, үлэҕитигэр, хамнаскытыгар үрдүк ситиһиилэри. Тун барыта үчүгэй оҕус сыл үчүгэйи аҕаллын бу ыарыы оһох буоллун бары доруобай буолун Матрена Васильевна бүгүн ылбыт анал ааккыт бастыҥ общественнай түмсүү буолар туох ситиһиилэрдээххитий бу ааспыт сылга барыгытын кэлэн иһэр саргылаах саҥа дьылынан эҕэрдэлиибит ааспыт кутуйах сыла сүрдээх элбэх хааччахтааһыны Алла ол да буоллаҕыттан ветераннар түмсүүлэрэ өрүү дьиэҕэ олорон хаалбакка бу юбилейдаах сылга Кыайыы скверигэр быйыл сааскыттан көҕөрдүү үлэтин саҕалааннар күһүн көҕөрдүү үлэтинэн түмүктээбиттэрэ. Кэлэр сылтан эһиги тугу күүтэҕитий? Туох былааннардааххытый? Кэлэр Саҥа дьыл оҕус сыла, оҕус сүрдээх оттон норуокка биллэринэн күүстээх-уоттаах үлэһит буолар. Онон оттон мин нэһилиэнньэм олохтоохторугар баҕары эмитэ бастатан туран доруобуйаны чэгиэн-чэбдик туруктаах бу саҥа сылы көрсөн, эһиилги саҥа сылга Сүрдээх элбэх эмиэ былааннар, үлэлэр күүтэллэр уонна дьиэ кэргэттэригэр иллээх-элээх олоҕу уонна оҕус сыл оҕус отун производитель буоларын быһыытынан биһи нэһилиэккэ эһиилги сыл төрүөх эбиллэриэр баҕарабын. Эһиилги сыл республикабытыттан перепись сыла буоларынан сибээстээн биһиги нэһилиэнньэ бу переписка үрдээх үчүгэйдик бары кыттыахтаахпыт нэһилиэнньэбит ахсаана элбиирин туһугар бары үлэлиэхтээхпит переписка бары көхтөөхтүк кыттыахтаахпыт өссө төгүл барыгытын саргылаах саҥа дьылынан бары этэҥҥэ буолун үөрүҥ көтүҥ уонна доруобай буолун Матрена Васильевна биһиги эмиэ эһиэхэ баҕарабыт аан бастыгынан доруобуйа доруобуйаҕытын көрүнэ бэйэҥ харыстана сылдьаргар этэҥҥэ буол ситиһиилэри баҕарабыт Наталья Афанасьевна добрый вечер мы от души вас поздравляем с номинацией что вы пожелаете своим односельчанам своим близким в новом году

Спасибо вас также с наступающим Новым годом! Үтүө кээһиннэн убаастабыллаах Елена Ильинична, Александр Степанович, бүгүҥҥү бу ситиһиилээх анал ааккытынан итиитигин аҕардалыыбыт. Дьэ уонна хайдах сыл ааһан эрэри? Туох үтүө өйдөбүллэри хаалларда? Үтүө кээһиннэн Биһиги соһуччу бүгүн аакка тиксэн тиксэммит бу соһуйан аҕай турабыт уонна оттон бу бүтэн эрэр икки тыһыынча сүүрбэ ылбыт өйгө хаалар үчүгэйинэн даҕаны мөкү да өттүнэн ол курдук оттон бу ыарыы дьаҥ баар буолан биһигини араас элбэх олох олоххо үөрэттэ диэххэ сөп. үлэлиир дьарыкпытынан оҕолору ыраахтан үөрэтэ үөрэннибит, тэрээһиннэрбитин уонна бу мунньахтарбытын эмиэ интернет нөҥүө үлэлииргэ үөрэннибит диэххэ сөп. Сыл аайы үлэбинэн талан көрдөхпө күрэхтиһэргин элбэх индэрэтим бу быйыл соҕуруу биирдэрэ баран кэллибит ол курдук барыта бобуулаах этэ уонна бэйэм үлэбинэн ылан көрдөххө оҕолору добокка дьарыктаабыт умтаһын ыраатта тону бу төхтүргэ кэлбитим уже сүлбэ ыла буолар баһыйым быһылга эһиги ыһылга буолара буолар да эбит аһа так онтон таҕар кэлиэхпиттэн ата дьэ общественный үлэҕин барта кытта хатыыбын особенно спорт өттүгэр оттон оскуола директордыы сылдьан оттон общественнай да атын да үлэлэринэн кыттан то мин бу улуус общественнай сэбиэтигэр баарбын уонна бу манна общественнай сэбиэт бэстээтэлибин Ну, пандемияны хибээстэн, конечно, дьэ үлэ-хамсаан инистэх иһэн тукадары хааччахтанан хаарчы общественный территориятта үлэбит үлэбитин сөргүтүөхпүт аха туох да кэмигэр планнар бааллар зумунан игин эти общественный территориялар документацияларыгар игин дьону булан бэйэм даҕаны таһын ууппуттаахпын ону холобур фрисинтер туохтар элбэхтэр дии фринцевет да буолун эр дьоннор ити дьүөгэ да буолун барыты туоҕутта конечно ыарахан соҕус ону барытын бэдэдиктиэххэ сөп диэн толкуйдар бааллар Үүнэр сыл икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл бу дойдубут үрдүнэн президент Владимир Владимирович Путин наука уонна цифровизация сылынан биллэрдэ. Манна туох ханаалахытый? Оттон аха онно же биһиги оттон арый бэлэмнээх тиийэн турабыт диэххэ цифровизацияҕа наукаҕа да оттон оҕолорбутун оттон аха эмиэ хардыылары оҥоробут Онон оттон олоҕу кытта тэҥҥэ барсан иһиэхпит Сөп уонна ото бу чугас дьоҥҥутугар, биир дойдулаахтаргытыгар баҕа санааҕыт кэлэр сылга? Так, кэлэр сыл биир сыл үчүгэй үтүөлэрдээх буоллун уну бу бастаан туран бу кэлбит дьаҥы кыайыахха диэн сонун сыл аҥаарыгар да сүрдүк барыта бардаҕына мин эрэнэбин аайы кыаллар болуктаах тааччы ол да кэнниттэн оттоҕуна иһин биир дьон барыта туохтаан тэһийбэтэх биһэлбэх блинчэ тэрээһиннэр аһыллан аайы баран киирэн бардахтарына сүрдээх активнай болук болукпут диэхинэбин бу нэһилиэнньэ да буоллун тааччы уонна эти Докторбут эмиэ куһаҕан үчүгэйдээх диэбит кылы холобур ити туох дистанционнай үөрэхтээһин иһин учууталлар даҕаны төрүт простой үлэһиттэр даҕаны в основном ону үөрэнээччилэр ити социальнай ситиминэн да буоллун ити Zoom, Skype диэн туохтарынан программаларынан, приложениеларынан үрдээх туһанар буоллулар уонна били бу компьютер хайдыытыгар уонна бу куйаар ситиминэн интернетин диэн ааттылар дии хахалыы ол оннук ситиминэн үлэлээһин үрдээн хайынна диэн онон была инникитин даҕаны холобура барыта да оҥочнай үчүгэйдик үөрэнэр да буоллахпына мантыгар иһиммит туһалыга диэн эрэнэбин күндү дьоммут этэҥҥэ сыдьыын доруобай буолун кэлэр сыл ситиһиини эһиэхэ түстээтин махта үтүө кээһиннэн тамара афанасьевна бүгүн бастыҥ салайааччы аналааты тутан турар эҕэрдэлиибит Дьэ уонна бу ааһан эрэр икки тыһыынча сүүрбэ сыл туох бэлиэ түгэннэри, туох ситиһиилэри эһиэхэ бэлэхтээтэ? Икки, икки тыһыынча сүүрбэ сыл биһи тэрилтэҕэ элбэх үчүгэй саҕахтары сахта. Ол курдук биһиги оттон ылыммыт былааннарбыт барыта туоллулар. Ол курдук оттон үүтү ыаһыныгар, Оту оттооһуҥҥа, эт туттарааһыҥҥа ити основной биһиги үлэбит соруга. Ол барыта биһиэхэ туолла. Оннооттон быйылгы ыарахан сылга биһиэхэ тыа хаһаайыстыбатыгар бу коронавирус сылыгар биир даҕаны өрөбүлэ суох үлэлээтибит. Түгэнинэн туһанан бииргэ үлэлиир үлэһиттэрбэр, коллегаларбар, специалистарбар барҕа махталбын тириэрдэбин. Кинилэри кытта биһиги бары биир команда буоламмыт маннык үрдүк ситиһиини ситистибит. Уонна оттон барыларыгар уонна доруобуйаны уонна өссө даҕаны күүстээх, тэтимнээх үлэни баҕарабын. Бу кэлэр сыл оҕус сыла, Биһиэхэ сыһыаннаах сыл, онон оҕуспут сыла биһиэхэ өссө үчүгэй көрдөрүүлэри, ситиһиилэри аҕалыа диэн эрэнэбит. Күндү нэһилиэгим олохтоохторун, бииргэ үлэлиир коллегаларбын, эһигини барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин уонна оттон дьиэҕэ олорор кэмҥитигэр олорон хаалбакка бэйэҕит сөбүлүүр идэҕитинэн дьарыктанын, доруобай буолун, дьоллоох буолун. Тамара Афанасьевна, бүгүҥҥүттэн анал ааккынан итиитик истинигэ сүтүгүлэҕэр дилиибит. Кэлэр сылга туох баар былааҥҥыт барыта туолуохтун, ситиһии ситистин, этэҥҥэ сылдьыҥ.